Salam dostlar, men Myrat Sähetgulyýew. Bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň sekizinji apreli. Bu gün e, programmirlamaň esaslary e, blogumyzyň dördünji sapagynda, ýagny akym diagrammalary bilen siz bilen birlikde. E, akym diagrammalary näme? E, şu taýdan bir akym diagrammasy bar, ýagny algoritmanyň şekillerge öwrülmesi diýip bileris gysgaça. Şu taýda geçen sapaklaryň birindem ýalňyşmaýan bolsam bir durup geçipdik. Bir algoritmany şekillere öwürýär. Näme üçin öwürýäs? Ony has aňsat, has düşnükli bir şekilde programmirlemä öwürip bilmek üçin akym diagrammalary ulanylýar. Şekilleriň üsti bilen has düşnükli bolýar, ony ileride özüňiz bileňizde has gowy düşünersiňiz. Bu şekilleriň her biriniň aýratyn öz edýän işi bar. O işler näme işler? Meselem şu taýda başdan başdaly baş sogran dört burç däl-de inim, göni burç, ýöne çüňkleri ýok. Ýagny burçlary ýok, burçlary aýlaw şekilindäki göni burçlygymyza biz näme diýýäs, başlat we tamamla başlat we tamamla üçin ulanýan şekilimiz bu. Soň akym arifmetiki amallary ýerine ýetirmek üçin hem bul dörtburçluk ýa-da hem gönüburçluk şekilimiz ulanylýar. Ýa goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek ýa-da hem şoňa meňzeş ähli arifmetiki işlemler şu dörtburçluk şekiliniň üsti bilen ýerine ýetirilýär. Prosent çykarmak bolsun ýa-da hem şoňa meňzeş ähli işler şu dörtburçluk ýa-da hem gönüburçluk şekiliniň üsti bilen ýerine ýetirýär ýa-da düşündirilýär. Bul näme? Bul dörtburçluk däl ýa-da gönüburçlugam däl, bul parallelogram. Parallelogram giriş we çykyş işleri üçin ulanylýar. Giriş we çykyş işleri näme diýmek? Meselem, bir klawiaturadan bir san girmek isleýäs. O ol işimiz, ýagny klawiaturadan bir san girmek üçin ulanylýar. I Buram monitora, ýagny ekrana bir zat görkezmek üçin ulanylýar. Mysal üçin, bir san bir amal işledik we netijesini ekranda görkez diýmek üçin şul şekil, ýagny parallelogram şekilimiz ulanylýar. Bu näme? Pişme şekilindäki şert şekili ýa-da şert diagrammasy. If diýilýär. If näme üçin ulanylýar? Mysal üçin, iki sanak öňde iki sanak ýol çykýar. Eger işte şul işiňi tamamlan bolsaň, bundan git. Ýadam tamamlamadagan bolsaň, başgasyndan git. Ýalak düşündirişler ýadam ýalak buýruklar şu pişme şekliň üsti bilen düşündirilýär. Şuny ýalak mysal bereýin, öň geçen sapagymyzda näme diýdik, mekdebe gitmegiň algoritmasyny taýýarlapdyk. Şonda bir ýerinde ýalňyşmaýan bolsam şu bardy, Awtobus gelýänçä garaş, eger gelen bolsa mün, gelmedik bolsa garaş. Ýa iki sanak ýor dogrdamy eger gelen bolsa mün şu ýola git gelmedik bolsa aşak ýola ýadam gapdal ýola diýip iki sanak ýoly şul eger ýadam pişme şekli bilen pişme şekli bilen düşündirilýär. Bu aşakdaky alty burçluk näme? Alty burçluk aýlaw ýadam gaýtalamak Bir işi birden köp ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Ýagny geçen sapagymyzda şuny geçipdik. Bu näme? Bu näme etmek? Ýagny arifmetik bir algoritmanyň şekile dönüşdirilen görnüşi. Ýagny geçen algoritmamyzda birden bäşe çenli sanlaryň jemini jemlemegiň bir algoritmasyny taýýarlapdyk ýalňyşmaýan bolsam. Şony ýekän-ýekän nämä akym diagrammasyna öwürdim. X deňdir nol ilki başda soň x deňdir nol. X-iň bahasy noldy, nol goşmak bir näçe? Bir edýär. Soňundan x-iň bahasy bir boldy, bir goşmak iki, üç boldy, üç goşmak üç, alty boldy, alty goşmak dört, on boldy, on goşmak bäş, näçe boldy? On bäş boldy we tamamladyk. Aslynda bäş sanak sanyň jemini jemlemek üçin şuny ýaly giden algoritmi, giden akyş diagram, akym diagrammasyny taýýarladyk. Ýöne, mysal üçin diýip bileris, birden ýüze çenli sanlaryň jemini tapyp berýän bir programma ýaz diýsek ýa-da bir akyş diagrammy taýýarlaň diýsek, ýekän-ýekän taýýarlamaly. Meselem, ýüze çenli şunjalyk nemäni etjekmi? Ýok, etjek däl. Näme üçin? Sebäbi biziň nämämiz bar, aýlaw ýadam gaýtalamagymyz bar. Aýlaw bilen şoň astynda ýekejesini ýazyp, şol işi aýlawyň üsti bilen täzeden gaýtaladyp-gaýtaladyp, isleseň üçde diýýäs, bäş gezek gaýtala diýsek, bäş gezek şol işi, şo bir işi gaýtalaýar. Oň üçin muňam peýdasy bar. Bu lişleri häzir ileride, indiki sapaklarda has içgin bir şekilde, has Takykly şekilde göreris. Ýöne bu günlükçe şu taýda tamamlalyň. Indiki sapakda görüşýänçäk. Hemmäňize hoş sag boluň. Sagakda görüşeliň.